ok yɛde wo twɛdeɛ mpɔ nyankopɔn ba sɛ yɛdɔ ma se adeɛ kye wa me nua no wagye afe ɛnɛ so yɛda foforɔ a mene mmienu ahyia ɛnɛ so hwɛ me wohwɛ me nsa nifa yi so a aha wei yɛ me ankasa me chairman me youth president baako pɛ aha ɛnɛ yɛaba ne nkyɛn program a yɛato de din who is helping the youth ɛso ɛne yɛnya ne yi ɔno nso yɛ youth president ɛwɔ asɔre kɛseɛ paa te sɛ emmanuel baptist yi deɛ na te sɛ wɔn nsɛm bebree a obetumi de ama yɛn ɛɛ eh, my only chairman mm, prof ne mo akɔ abo ya me ya me nua na sesei no me deɛ woyɛ me chairman deɛ na mmom ahwɛfoɔ nyinaa ɛhwɛ wo ɛdin bɛɛ paa na dodoɔ nyinaa de ne mu ah, meda wase um, yɛfrɛ me ben anaa dangyimma na dodoɔ no nso frɛ me lankwankwa na mmom dangyimma no paa na mamfoɔ nim paa
Eh, Danjuma no na obiara nim deɛ a, me deɛ, deɛ meteeɛ a mede baeɛ ne sɛ woyɛ youth president wɔ asɔre a yɛfrɛ no Emmanuel Baptist enti na mede baeɛ. Na nokwasɛm ne sɛn? Ah, ɛyɛ nokorɛ, ɛyɛ nokorɛ. Um, yɛ youth president ɛwɔ asafo a wɔabɔ di Emmanuel Baptist Church a ɛwɔ Sawaba anaa Spɛti mpom na ɛnyɛ youth president no nko ara yɛ nneɛma bebree wɔ asafo no mu nso so ah, nti nea woteɛ na wobae no yɛ nokorɛ yɛ nokorɛ paa
okay uh, woyɛ youth president yi deɛ na kyɛ sɛ mɛtumi abusa wo nneɛma pii because ɛhwɛ a um, ɛnɛ youth a ɛwɔ ɔman mu awuradze ɛyi bi a yɛse fix the country fix the country a sɛ deɛ yɛbɔ mpanyinfoɔ no ti so sɛ fix the country nti wo nso yɛ mmabunu kannini deɛ deɛ na wohu sɛ ɛka mmabunu no a wɔn kasa.
o ɛyɛ nokorɛ fix the country deɛ ɛyɛ nokorɛ deɛ nti a meka sɛ ɛyɛ nokorɛ ne sɛ mmabunu no wohwɛ mmabunu this time around na yɛsi so no a nneɛma bebree asisi ama mmabunu no ama yɛhu yɛ ho ano ebi sɛ sɛ galamsey galamsey ɛdeɛ na ma nipa kɔ galamsey yɛ ahokyerɛ Yɛnim sɛ ɔman no anaa our government ma yɛte sɛ galamsey no nka yɛwɔ kwan a ɛwɔ sɛ yɛfa so but nyɛ saa kwan no na yɛfa so ɛno nti ɔpɛ sɛ ɔsi ho kwan youth yi nso so a meke ɛno no nso na wɔyɛ de yɛ adwuma anya anaasɛ wɔn nsa kɔ ɔma no ɛno nso so na ɛsɛe ɔman yi ɛtu fi sɛ sɛ nka yɛade a yɛwɔ proper planning bi ma youth yi a meyɛ sure sɛ nka bɔhu obi 15 years 14 years ɔsɛ ɔyɛ galamsey adwuma all because of economic ne nyɛ adwuma no ɔyɛ Adwuma ni hɔ. Adwuma no wɔ hɔ koraa no a meka yi, wobɛyɛ dɛ na wanya. Hwɛ wɔn a wɔawie sukuu. Sɛ sɛ bebree na mpɛ adwuma kɔ. Ɔ because ɔkɔ sukuu no a bebree mpɛ adwuma ɛyɛ eh, sukuu kɔ. Because ɔkɔ dwuma sukuu no kɔ na owie koraa no a adwuma ni hɔ. Te sɛ adwuma ni hɔ deɛ kwan bɛ na mɛfa so a as a youth no me nso so yɛbɛfrɛ me sɛ meyɛ asemesi ɔbɛnten. Ate sɛ me nso mefa kwan wei sɛ mensi biara.
Aah na kyerɛ sɛ wohu no sɛ ɛwɔ sɛ mpanyimfoɔ no si gyinaeɛ bi a ɛbɛboa especially wo key point a wo make no yɛ galamsey na kyerɛ sɛ ɛyɛ awade hia paa paa eti ɛɛ galamsey no okay mpanyimfoɔ aboa ma galamsey no sese yɛapɛ ɛkwan yɛbɛfa so yie what the next thing bi a wohwɛ mpanyimfoɔ ɛwɔ sɛ mpanyimfoɔ yɛ. Wonim bi sɛ yɛte wei even sɛ woyɛ w'adwene mpo sɛ wobɛsua adwuma a Wosua adwuma wie na wonni sika koraa na afei sɛ wobɛbie wo wo shop no hwan na ɛwɔ sɛ ɔboa wo saa aboa no sɛ menim deɛ ɛti mpanimfoɔ no na ɛwɔ sɛ ɔmo create jobs because me mete hɔ yi sɛ yɛ create job bi wɔ hɔ a a mefi sɛ job yi a mekɔ yi ana adwuma yɛ bie sɛ mesua ana by no day no mɛba fie na mekuta two city mekuta twenty city mekuta fifteen city a I will know how to manage it a menkɔ nkɔbɔ korɔ no no Ɔbɔ madi kan hu sɛ mekɔbɔ koro no ebetumi aku me. Te sɛ adwuma bi wɔ hɔ a mɛyɛ a at least ɛdɛ menya 20 cedi, 30 cedi, 15 cedi a menyɛ sure sɛ mɛkɔ akɔyɛ sɛ ɛɛ eh, mekɔkɔ akɔbɔ koro no. Mɛyɛ sɛ adwuma no bi sɛ ɔmo sɛ adwuma no wɔ adwuma no ni baabiara. Ah, well, ɛɛ eh, awo sɛ ɛɛ eh, ahwɛfo ɛhwɛ yɛn. Nsɛm no deɛ emu ayɛ du paa cause me ara no wɔstate bɔ bokii no me ankasa menya kɔla bi wɔ me tirim but still I, I, I go push on eh, chama ne mesan wɔ so bie sɛ sɛ wɔbɔ galamsey so ne mpanyimfoɔ bi adwuma nti wohwɛ wankasa particular a wote wɔ yi you being a youth president and you being a leader of a family no megye tom sɛ na kyɛ sɛ ɔwɔ botaeɛ bi ɛso ɛwɔ mu Enti wohwɛ a, ɛkwan bɛn so na ebia mpanyimfo mmuae wɔ wɔn nhyehyɛe mu no, anka yɛnyɛ no na anka youth no, sɛbi obi reyɛ bɔne mpo a wɔaka ho sɛ dabi, because of this thing I can stay for some period of time a metumi ayɛ dɛn, atumi anya so mfasoɔ na ɛnni kwan sɛ mepere me ho kɔ yɛ nneɛma bi a ɛnsɛ mfata. Enti wo no tirim pɔ no, wohwɛ a nneɛma bɛn na wohwɛ a Sɛ bio, ɛnyɛ yɛn mpanyimfoɔ no koraa, yɛn ankasa yɛn ho no, as being a youth, yɛka bom a ɛbɛboa.
Meda wo ase paa prof. Um,
ne ɛteɛ ne sɛ, one, ɛyɛ menu mmienu adwuma. Deɛ nti ɛyɛ menu mmienu adwuma ne sɛ, yɛwɔ borɔno bi so a, especially wohwɛ borɔno a meti so a, yɛwɔ youth bebree. Saa mmerɛ wobɛkɔ nom ne nam hɔ basabasabasabasa. But as me as a youth president na wonim me no, adeɛ mɛtumi ayɛ ne sɛ, Anytime biara mede afutuo bɛma wɔn because one, me me ne sika mɛ create adwuma ama wo na mmom mɛtuma mo afutuo a wofa ɛbɛboa wo because sɛ obi mfiri baabi ma bɛboa obi ɛti deɛ ɛwɔ sɛ yɛa no sɛ ɛkwan na nipa no nam so na ɛmmoa no wobɛfrɛ no sɛ oh menua wonam kwan bi so a ɛnyɛ na mmom wobɛtu nipa no fo na obi sɛ sɛ okay fine wo so ma memfa kwan wei so ɛmmoa bɛn na wode ma me na mmom menim sɛ sɛ wode nyame asɛm anaasɛ wode mpaebɔ na woyɛ no kakra Because wotumi fa wɔn de mma obi ntwe ne ho mfiri tibea bi a ɔwɔ mu. Nti nkakra nkakra by sɛ ɔbɛma nipa no ho nyame nyame. Because dodoɔ no anim Nyankopɔn. Ba sɛ ɔma nipa no ho Nyankopɔn na ɔbɛhu sɛ ei Bible sɛ sɛ mema ɔduane deɛ mema adeɛ nkyew a ɛno sa no adwuma ei sɛ mesɔre na mene wɔn si di koraa na deɛ nyame aka no deɛ deɛ mɛdidi. Na mmom adeɛ baako ɛma saa eh, nkurɔfoɔ no yɛtwe wɔn na ɛden ne sɛ obi apɛ quick money. kwan bɛ na mɛfa so a me nso mɛnya moto kwan bɛ na mɛfa so a me nso mɛtena kaa mu kwan bɛ na mɛfa so a me nso ɛfam si ɛno na ama ne twɛn no ayɛ den no baa menim sɛ wit nyankopɔn ne mpaebɔ no menim sɛ yɛbɛtumi ayɛ ɛyɛ futuo ɛyɛ futuo without a futuo no ne nyame asɛm no ɛbɛyɛ den ah well uh, sɛdeɛ mekyɛ ama aka no no ɔse without a futuo ne nyankopɔn asɛm no ɛbɛyɛ den ɛnea na kyɛ sɛ mehwɛ a wo youth no Saa nkyerɛkyerɛ wei ara na wode ma wɔn de? Um, me youth no, um, saa nkyerɛkyerɛ wei ara na mede ma wɔn, especially mmaa no ɛwɔ mu no. Metu wɔn, meka sɛ mmaa no ɛwɔ mu, ɛno nkyɛ sɛ bi a mmarima na metu wɔn fo. But deɛ nti a mmaa no, ɛna mayi no wɔ wɔn so papa ne sɛ, because they are easy to convince. Because ahokyerɛ tumi ma obi, koraa de ho kɔma obi, abere a na kɔmpɛ ne saa, all in the name of ahokyerɛ. ebia mi ka ɔbɛbɔ ne ti kura ɔmɔe bra yi o bra mpakyɛ hwɛ kyɛ sɛ nneɛma bebree hɔ a ɛtwe mmaa no ɛkɔ saa tibea no ɛnɛ kura bi wɔ adwuma kura no wɔfa obi a ɔpɛ sɛ ɔne wo dan sɛ na wafa wo ɛdeɛ no onim wowɔ ho nimdeɛ paa o ebia mi ka ɔpɛ teaching na na obi ka kyɛm sɛ ɛɛ obi yɛ sukuu wɔ so ɔpɛ teacher foɔ eti ebia mi mi to ɔsɛ youth president yi mi pɛ sɛ mi yɛ anaka mi nya mi youth ana youth foɔ bi na ɔmo kɔ teachers ba wobɛhwɛ no me nua bi wɔ hɔ so ɛni sɛ opportunity ama no but ɔkɔ no sɛ obi kura akɔ no hwɛ sukuu no nya no deɛ o but sɛ ɔpɛ nipa nipa ne pene ma no ansa na wɔ introduce no ama saa ayi sukuu yi a meka yi wota sɛ nti saa nneɛma ne wɔ nyinaa ma in fact ɛti me mmaa no deɛ in fact da bia me mmɔ mu hu ne sɛ ɛnyɛ mprepere ho no sɛ ɛnnɛ kyale wote ɛna wobɛhyɛ a hyɛ sɛ kyena wobɛhyɛ slippers nyame de bɛma wo nti ɛnɛ mpere ho nhwɛ sɛ obi ataadeɛ yɛ fɛ obi hyɛ ataadeɛ ba asɔre sunday bi obi sisa ne lifestyle ne ne ne ne hairstyle obi yɛ daabi na nhwɛ hɔ nea ɛsɛ fata hɔ no hyɛ ne saa sɛ mmerɛ no so sɛ ɔbɛsesa mu awurade nso bɛyɛ de ɛbɛkyerɛ ɛti mi yutufoɔ maa no mi fɔ mu ni agorɔ always mi mu ɔmo hu ni sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo always no ɔmo hwɛ nyankopɔn first because afro yɛn hwɛ adeɛ saa nneɛma no nyinaa no yɛde kɔ he sɛ nnɛ meda kaa mu a mede bɛkɔ he sɛ nnɛ mehyɛ ataadeɛ ɛɛfa a bisa ho sɛ sɛ mmerɛ no so na mebɛwu a saa ataadeɛ no a ɛɛfɛ no a mehyɛ mede bɛkɔ he mede bɛkɔ anaa but ahu sɛ bible sɛ yɛba yɛmfa hwee amba saa ne yɛkɔ nso ɛfa hwee nkɔ but saa nkyerɛkyerɛ wɔ nyina woamma nnipa ante ase a Da biara a mɛma wo werɛ bisa bronsam sɛ wɔse wɔn ɔbaa so bɛwia ne okum no asɛe nti kwan bi a wɔbɛfa so bi a bɛma ɛna bɔ yɛse bɔne nyinaa hini ɛne sika pɛ mmorosoɔ but wɔn sɛ wɔn mu nyinaa no satan ma ɛwerɛ fi but no ayɛ ho te sɛ sɛ wonni sika a sɛ wonni sika a sɛ wonni sika a ɛti yɛ nyinaa yɛadwene yɛ sika sika sika nti dɛ mo na wodwen sika no ɛneɛ kwan bi a wobɛfa so biara no a wobɛkɔ kɔpɛ sika no wobɛfa so sɛ yɛ kwan bɔne o sɛ yɛ kwan papa o wobɛfa so sɛ wote ase nti me me me me fɛ saa nkyerɛkyerɛ wei deɛ in fact me youth no deɛ m'ani abere wɔn so paa fa saa adeɛ wei because ɛduru time a wɔsɛ mma wɔn nyinaa hu ne sɛ ewiase wɔ sika yɛ wɔ ɛyɛ na mmom ne kwan so ne kwan so nti sɛ wokyerɛ nnipa no nyame asɛm paa a wɔba bɛhu ne sɛ te sɛ me meɛkyerɛ me na mebɛhu yi because mesii so na menim sɛ biribia yɛ sika biribia yɛ sika biribia yɛ sika ba yɛtwe me kɔɔ nyame mu kyerɛ me nyame asɛm na mehu sɛ mm saa nyɛ biribia na yɛ sika na mmom sɛ ɔsɛ hwehwɛ mahene ne mekyerɛ ne kane na aka nyina wode bɛka ho ɛdeɛ ne ka ho sika ka ho awareɛ ka ho awoɔ ka ho biribia ka ho sɛ ɔte ase ɛti saa mmerɛ wei ne deɛ youth no deɛ education na ne hia ɔmo sɛ ɛbɛma ɔmo ate nyankopɔn tiri mu po ase because yɛdi sika bebree tua in fact ɛdeɛ bɛkɔ baabi a ɛnyɛ wow kaa sɛnea kyama aka no ɔsɛ yɛdi sika kyi bebree a ɛdeɛ bɛkɔ baabi a ɛnyɛ kyama me sɛ bo sɛ obiom ɛɛ waka mmaa no wabɔ mmaa n'akyi deɛ fix the country watumi ama mpanyinfoɔ no watumi abɔ ɔmo deɛ na mebu sɛ o sɛsɛyi ɛɛ Nneɛma bi nenam mframa mu sɛ ɛsɛ sɛ youth no agye sɛ bi obonsam tawa which is eh, sɛ bi o mo atiefoɔ anaa adwefoɔ mo mfa nkyɛm kakra ɛyɛ wii abɔ so na mebusa sɛ kwan bɛɛ so na nka wo nimdeɛ mu no anka ɛfa nka bɛboa na nka yɛsi ho kwan because dodoɔ no a ɛka sɛ yɛn legalize yɛn legalize yɛn legalize yɛ mpo no yɛagye nsɛm Near legalizing eti wo nso wo nimdeɛ mu no sɛn na wo nso fa. Nkurɔfoɔ no ase.
Wonim, saa nkurɔfoɔ no nyinaa no, yɛn, sɛ meka sɛ yɛn a, sɛ bio ebi a yɛn a yɛnnim saa nneɛma no yɛ na mɛka. Yɛato saa nkurɔfoɔ no gyegyeɛ mu. Yɛhu no te sɛ sɛ obi yɛ saa no a, asɛ nipa no yɛ bad person. nti yɛn pɛ sɛ yɛbɛka wɔn aba yɛn ho but ɛwɔ sɛ yɛka yɛtwe wɔn ba yɛn ho na yɛn mu wɔn afutuo because sɛ nipa no twe saa nneɛma nneɛma no a nea ɔyɛ ara ne sɛ ohun ti sɛ ɔyɛ ɔyɛ be nti wo nyɛ sɛ ohun sɛ ɔyɛ akwadaa nti kwan bɛ na ɔbɛfa so ɔbɛma nipa no ahun sɛ oh fine first of all mekae baako bi wɔhye wotie ɔni me bɛn no na mbisa sɛ deɛ nti na wɔhye na ɔma me hui ɔsɛ ɔno n'adwuma Because n'adwuma no a ɔyɛ no yɛ hard work, nti sɛ wannom saa nneɛma no a ɔntumi nyɛ dɛn ɛnyɛ. Nam nso ɛyɛ paa. Na mmom sɛ ɛnnɛ wonnom na wonya ahoɔden na woyɛ bɛduru kyina bi no saa ahoɔden no nyinaa ɛnni hɔ bio. Because the more no a baka wonu sɛ ade bi a wonnom a ɛde extra energy ma wo no a time will come wobɛgogo wobɛnom koraa sɛ wontumi nyɛ saa adwuma no. Nti saa nkurɔfoɔ no foto a da biara mede ma wɔn ne sɛ fine ɛyɛ wo adwene na ohuni sɛ manom a mentumi nyɛ manom a mentumi yɛ ba mesrɛ wo woanom kora wobɛtumi ayɛ but nipa no bɛyɛ dɛ hu sɛ wɔanom kora wobɛtumi ayɛ ɛyɛ fotuo ɛne sɛ yɛbɛbɛn saa nkurɔfoɔ no yɛmbɛn wɔn mu ne sɛ saa tedeɛ na wɔn nna mu no ɛha even nipadua no ankasa saa de no ha wɔn Ɛnyɛ sɛ wɔnom abɛyɛ biribi o, na mmom nipadua no ankasa a Nyame de ama no no, ɔhas nipadua no, ɛkyɛn mo rekam. Obi sɛ ɔnam no ayɛ sɛ donkey no, na ɔnam ahoɔden bi a ɛni ne mu, ɔnso na wɔnyiniiɛ. So, nti me da bia mebɔ, me ne me nkurɔfo, wohwɛ area me wɔ a, wɔn wɔ hɔ paa, na mmom da bia mebɛn wɔn, na me ne wɔn redi nkɔmmɔ, na me ne wɔn di kɔkɔ. Sɛ nipa no, nipa no bɛyɛ addicted a, wontumi nkɔ nkɔtwe no ansa wɔn mfiri mu, na mmom ɛyɛ nkakra, nkakra, nkakra. Ɛwɔ sɛ ɔma ne ho die nti a saa ade no nyɛ. Wontumi nkɔ nkɔka yɛn sɛ wo nua gyae no, ɛnyɛ. Dabi, dabi, ɔyɛ sɛ kɔ a ɔno wobɛko. Ne mmom ɛyɛ futuo, futuo. Ne sɛ wobɛtwe nipa no abɛn wo. Ɛno na bɛtumi ayɛ de kakrakra ma no atwe ne ho afiri. Ah, ɛnɛ deɛ president ɔma me key points paa. Na kyerɛ sɛ n'asɛm nyinaa ɛyɛ baako pɛ. Yɛmbɛn eh, youth no mmɔ yɛmfa nyame asɛm ɛntete wɔ mo. Eh, president, mesan wɔ so bio. Eh, you being, eh, you mesan abusa wo paa. I think sɛ baabi ɛwɔ yi deɛ ha yɛ Nima, eh, ɛdo kurom Nima, mo. Na manya no nteɛ, wei deɛ nteɛ o, na menyɛ sure anaasɛ ɛyi deɛ ɛyɛ nteɛ sɛ sɛbio youth ɛwɔ ase ani gye bɔɔl ho paa na ɛno ho nhyehyɛeɛ te sɛ because youth ne pɛ biribi a ɛyɛ sɛ yɛhu eh, nneɛma a ɛkɔ so

ɛno nso ne asɛm na mmom yɛnya mboafoɔ bi ma ɔmbɛboa nkwadaa no ebia saa boot o oh, jese boot o oh, jese boot jese a nipa ne ho mpere no ma ne nkasa daabi bɛɛ bebree kɔ atumi gyae school ɔnkɔdi mate all because of sɛ sika because ɔbɔbɔ ne boot asɛe maame ne papa ne bi coach bɛn na ɛkɔtɔ boot ama manager bɛn wɔ hɔ eti na bɛyɛ ne sɛ ne maame kɔ ɔhoro kaa bɔn sɛ youth no bebree ɔmo yɛ bɔn nsuo a ɔsɛ kɔn mo kɔ school. mo yitunu bebree mu kɔ ade de ta all because of money so wɔ hɔ eti no nka mi mɛsrɛ sɛ nka mɛsrɛ nka mɛtumi afa ofidie yi so asrɛ adɔfo no ma sɛ mesrɛ sɛ nka yɛbɛnya especially community ha ɛyɛ ni ma mu ka nka community ha sɛ nka bɛnya boa paafoɔ a a nka wɔbɛtumi abɛboa youth no nka bɛyɛ me dɛ papapapa because youth no gu a a wɔyɛ adeɛ a nka ɛni kwan sɛ ka wɔyɛ

Okay, one, okɔ school, ɔbɛpɛ tɔfe, ɔbɛpɛ mpaboa, ɔbɛpɛ sɛ sika ne fie. Okay, nti saa 11, 12 no, deɛ ɔsɛ ɔyɛ ara ne sɛ, ɔkɔgyina ɔsa kaa bi ma na ɛsɛ ɔhoro na ɔhoro. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a, ɔbɛnya extra money na ɔde ayɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ de ɔyɛ. Nti security deɛ pɔ bɛka sɛ security no yɛ tight wɔ ha a, ayɛ wɔ mpanimfoɔ bi ankasa wɔn take in charge ɔsa nneɛma nneɛma na akwadaa bi ɛbɔ by by 11 no, 10 no, panyin bi aduru hɔ no, hey, kɔda. ɛ kɔyɛ se nti security level no security side no ɛyɛ poor ɛyɛ poor ɛyɛ poor yɛatra ya as a youth president no matra saa nneɛma na obi wɔ kora kɔbɔ ne ba saa tam no kora na ɔno ana ɔkɔ tia ne ba kora na ɔne woyɛ program ade ntina wotia ne ba ɔna ɔtɔ duane ɔne di anaa ɔka sɛ sɛ ɔyɛ nokorɛ because wontɔ duane ma no ndi wonyi ma no nti sɛ ne ba no yɛ deɛ ɛbɛyɛ ɔbɛnyɛ sika a na ɔkɔ tia no so nti security no deɛ eh, me nua ɛyɛ eh, poor ɛyɛ eh, poor okay na wonyi ne sɛ sɛ bi a woyɛ leader wɔ ha sei no, I think sɛ eh, mpanyinfoɔ mpanyinfoɔ bi nso wɔ around a nka mo kama no bom a mobɛtumi ayɛ biribi o anaa Um, ɛyɛ nokorɛ mpanimfoɔ mpanimfoɔ deɛ ɔmo wɔ ha a nka ɛka ɛho bom a na mmom deɛ ɛteɛ ne sɛ yɛdeɛ ne medeɛ nyɛ pɛ saa nipa no wokɔ ne nkyɛn no koraa no one bisa ho sɛ wɔne wo bɔ abira sɛn woyɛ no nipa sɛn nipa baako mmaako na ɔno deɛ ɔyɛ papa ama obi ma ɔnhwɛ abusua asɛm panyin no kwan sɛ ɔbɛkɔ ne nkyɛn kɔ yɛ wɔn a wɔasi ho kwan wɔde wɔko sɛm akɔka kyerɛ mekae mmerɛ bi na adwumayɛfoɔ bi metumi organise wɔn a wɔpɛ adwuma sua de kɔ sɛ mekɔpɛ chance abɔ wɔn ansa na wobɛhu panyin no koraa no ebi mu sɛ ɔyɛ fam wɔn de bɛma wɔn na wɔagye list no sɛ ɔmɛma panyin no nso bɛtena ase atweatweatweatwe ebi a mika no list no kora nkɔka panyin no nsa so nti asi akwanfoɔ no dɔɔso so yɛwɔ nipa bebree ɔtena mika nipa bebree wɔ borɔni nso a munya adwuma sua a wɔbɛsua bebree na nya adwuma sua a wɔbɛsua nanso so wokɔ panyin no nkyɛn no panyin no wohu no o na mmom yɛwɔ wɔn a wɔbɛsi wɔn so ansa na wɔn mmom de wakɔ panyin no so Nti saa nkurɔfoɔ bi sɛ wɔn sɛ wokɔsi wɔn so a panyini no ne nsa ka wɔn kra no anaa daabi ɛti ɛduru baabi a na youth no ankasa wɔwɔ organize wɔn no ɔyɛ a wɔn sɛ wɔgya wɔn mmoayɛ but wɔn nnim wɔnka no korɛ because menim sɛ last media ma mede mma bɛ mede mma bebree bɛɛbɛɛbɛɛ twenty three obi apɛ adwuma sua mmarima mpo de yɛn ka mo pɛ adwuma sua so nanso so wotumi yɛ saa nkurɔfoɔ wɔ yia because wɔyɛ ama wɔn sɛ nyame tumi nti wobɛtumi de wotumi bɔ wɔn kɔ na wobɛnya obi a ɔbɛboa wɔn ba saa nkurɔfoɔ yi a woka sɛ wobɛnya obi yi wobɛkɔ no koraa no wonya nipa no personal de sɛ ɔde fa obi so fafa obi so no so so a yɛsi kwan yɛsi kwan no wobɛyɛ dɛn na wotumi ɛɛ ɛɛ ɛfrɛ ne sɛ ɛɛ ɛfrɛ ne sɛ wobɛtumi yɛsi kwan no esi akwan fɔɔ no nti wobɛyɛ dɛ kɔ panyin no kɔ anim ɛde wɔn nkurɔfoɔ no akɔ no.

Na kyerɛ sɛ metie wo kasa yi mu yɛ a, na kyerɛ sɛ ne nyinaa ne sɛ mpanyinfoɔ no bɛboa aba down abɛhwɛ sɛ ɛɛ wɔn mmiemie adwuma a ɛbɛboa ama sɛbi okorɔnbɔ ɛne sɛbi adwaman basabasa a ne ɛne nyinaa to atwa. Sɛ metie wo kasa yi a, nyame nhyira wo. Ɛɛ na me sesei no yɛwiewie no korakora no. Na deɛn na woka kyerɛ ahwɛfoɔ a wɔhwɛe? Yo ɔtiefoɔ wei deɛ um, um, me deɛ kakra mɛka ne sɛ mesrɛ wo megyina me community yɛ ani ma mu kaa me mepa obi biara kyɛw anaasɛ mesrɛ obi biara sɛ yɛ youth wɔ ha paa a youth no nso menim sɛ sɛ mpaninfoɔ no ba down na sɛ ɔmo bɛ ɔmo bɛ ba na ɔmo aba yɛn nan ase a yɛbɛtumi ne ɔmo ayɛ baako ne aboa community no because mekae sɛ ɛyi ɛɛm ɛɛm one foundation bi baeɛ ɛm sɛ pledge ghana ɔmo baeɛ na nyame adom bɛsi yɛ so ɔmo bɛsi yɛ so no so yɛsua ma ɔmo hu sɛ nnipa bebree wɔ hɔ a even sɛ ɔmo bɛsɔre a nkwadaa no bɛkɔ sukuu nkwadaa yɛ den ma ɔmo ɛti nyame adom yɛfa so ma yɛnya nkwadaa almost bɛyɛ eighty something ɛma wɔn de wɔn to sukuu mu so ti nanso wɔn de wɔn to sukuu mu no afei duru baabi no mmoa ne mma bio na wɔn de mpaboa books na sɛ fɔba duru baabi no mmoa mma bio ti bɛ sɛ awofo wei baa ɔsɛ ee ne ba no yɛsɛ ne books asa o afei baabi a wɔn a na wɔn boa no wɔn nso wɔn ti wɔn nka bio ti na akɔyɛ te sɛ. wode nipa no akɔ kɔ duru baabi na afei wasa gya ne gyegye mu nti na nka maame no aka sɛ tɛm ana ne ba no kɔ tɔ no nkɔ sukuu no kɔ no nka ɛnfa so wɔ so because saa tɛm no akɔ ana nkɔ sukuu kura ɔbɛkɔ kɔ tɔn adeɛ ɛnyɛ sika ba afei wɔbɛka dane sɛ o oh, nyame ntumi ntumi hwɛ no ɔkɔ sukuu afei kɔdu baabi no mmoa no nyere ɛba bi nti ka mɛserɛ sɛ eh, wɔn a nyame adom wɔn ka ɛwɔ mu anaasɛ wɔn nsa wɔ bi no sɛ nka wɔn da wɔn ɛmɛhwɛ me community na youth no wɔ ha paa ti sɛ saa mmerɛ yɛn nso wɔn mu ammoa wɔn a saa nkurɔfoɔ no ara nso na ɛba bɛnyini Na sɛ wode wo car kɔ a mattress tuo sɛ esiw so agye wo sika nti nka mɛsrɛ sɛ nka borɔni so youth no nka mɛsrɛ sɛ nka yɛmma yɛnkɔ ɔmo mmoa paa deɛ ɔpɛ adwuma sua wom deɛ ɔsua adwuma wie ɛpɛ baabi abie ne shop wom deɛ ɔpɛ sukuu akɔ wom neɛ mene maame bi a na ɔka kyerɛ me sɛ ne ba no kɔ sukuu a ɔmo yɛ mmiɛnsa five cedi pɛn so na ɔni bi Babisa wo sɛ, mɛboa ako kɔpem sɛn? Sɛn nko a na mɛtumi aboa ako gu? Baako koraa nsa anim sɛ nso nyame ani kata. Ti ka mɛsrɛ sɛ eh, wɔn a ɔka ɛwɔ mu ne wɔn nsa wɔ bi no, wɔn da wɔn anim hwɛ borɔno yi so beautiful. Oh,
okay. Eh, ayɛfoɔ yɛda obi biara ase sɛ wanya mmerɛ na watumi ahwɛ eh, program yi fɛfɛɛfɛ. Program a wohwɛ yi ɛyɛ Who is helping the youth? Hwan na ɛboa mmɔbunu no? Ɛnnɛ mmere yi, sɛ yɛhwɛ a, nneɛma bebree na ɛrekɔ so. Na aba yɛ Chalma yi hɔ aba betie afotuo bebree, aba betie nsɛm nso a ɛha youth no. Me nua, fa w'adwenkyerɛ ne wo biribiara to comment no ase. Na wowɔ asɛm bisa bi nso a, number no na ɛbɔ screen so, na woafrɛ me, na woafrɛ na yɛahu biribi a ɛwɔ hɔ biara, na yɛatumi ada wo ase. Deɛ abusua nyinaa, anaasɛ mantamu no nyinaa no, ɛreka nyinaa ne sɛ, wɔhia mmoa, Na aban nso, deɛ ɔbɛtumi ayɛ ne sɛ ɔbɛbie adwuma ama mmabunu no nso anya bi ayɛ. Eti akwanya a ɛwɔ hɔ biara no, mo mmea so te a, na yɛada mo ase wɔ ho. Eti wei deɛ yɛwiewie no korakora. Um, ka biribi kyerɛ wo, wo, wo lovely fans, cause I hope sɛ Lankwankwa family, aha, Lankwankwa family are watching. So, ɛyɛ sɛ ɔtumi ka biribi kyerɛ ɔmo korakora de yɛ rapo na akɔ. Yo meda ase um, sɛnɛ ɔkae lankwankwa meka sɛ mebobɔ din a wohwɛ adeɛ bɛkye adeɛ bɛkye but um, mɛdeɛ nkurɔfoɔ bi wɔ ha a eh, mɛda me ankasa me family ase mekyia wɔn nso so mesaa kyia honorable abdulrashid ɛyɛ yɛ assemblyman in fact yɛ assemblyman nyame nhyira no nyame nhyira no pa na ano nim wɔ hɔ a na ɔka sɛ ben mesi yes wo borɔ no no so no obiara no insurance awu biara no gyegye berɛ me na menkɔyɛ ma no free money for one city kura ma in fact ɛhɔ na ɔhu nkɔkorɔfoɔ a in fact wo nua yɛ mmɔbɔ in fact abusua baako bi wɔ hɔ a wotumi sɛ ne ne ɔne ne mma insurance nyinaa awu in fact in fact ɔyɛ adeɛ paa ɔyɛ adeɛ nti mɛgyina mɛkyea wo no so mɛda no ase mɛda borɔne yi nnipa nyinaa ase mɛda wo biribiara nso ase because meka sɛ mebɔ din a adeɛ bɛkye me ankasa me sɔfo pani dr francis boahe a ɔwɔ germany mea me sɔfo franke champo mekyea no reverend bishop sɔfo amos odifoɔ charity mekyea obi biara mekyea obi biara Rough wa soso me chia bena wa soso so.
Okay. And then we see us some how many that I am able some for profit did okay my yes yes yeah name kwa just some this some kwa ne bro. Stay channel ne din de G8 Black TV, Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Subscribe and like and comment. Ne bibia and koso kama. That's a name best share. Say to Bye bye.